Попов Семен Уйбаанович диэммин Хатырык нэһилиэгин олохтооҕобун. Ыҥырыы иитиитинэн дьарыктаммытым э, быйыл тохсус сыла буолар. Онон мин балачча уопуттаах курдук сананабын. Э, ыҥырыы иитиһинэн уон алта сылтан улата дьарыгынан киирэн барбытым. Э, уонна ыл ай элбэттэр элбэтэн. Э, сүүс алтуон икки уйааһы таһаарбытым, илэраа сыл икки сүүс уйааһы сылдьыбытым, тэнниктэлии барыы баар, көҕүрээн иһэллэр, эбиллэллэр. Отводок диэн оҥоробут, маатка таһаарабыт уонна олортон холбоон сайыннаран саҥа семьялары үөскэтэбит уонна урукку Кыстаан Тахыбыт ыҥыра олорбут семьятын эмиэ күүскэ уһайыннаран мүөт ылыытыгар үлэлэһэбит. Мүөппүн оттон куоракка основнайга атыылыыбын уонна бу Нам улууһугар төһө кыалларынан атылыы сатыыбын. Сбыт син бара турар, улахан харгыстар, суһахтар, олохтоох нэһилиэнньэ иһин Мүөт диэн тугун өйдөөн эрэр, үлэлээбиппит син балайда буолбутун быһыытынан син сыл аайы атыыга таххабыт. Онтон туорт чэккэһэбиттэн үлэ-хамнас тохтоло суох барар бу Маайа тылыта күүскэ үрэ барар ыҥырыалары иитээһиҥҥэ сибэкки таҕаста да кинилэр ньиктаар хомуйаллар. Ол ньиктаартан мүөт оҥороллор, уйа иһигэр үлэ бөҕөтө барар, күүстээх сайдыы барар. Основной взято биһиэхэ от ыйын ортотуттан саҕаланар, Иванча үтүөтүгүнэн турдаҕына уонна хонуу иһибэккититтэн ылаллар гынан баран бу нам сирэ туох быһыытынан үүнээйитин быһыытынан наһаа оннук атын улуустарга төннөтөххө наһаа олох күүскэ баай диэн этэр кыах суох. Ол оннугар үөт диэн баар эбит. Бадьавай, Мёта, Дьэхэй где-то август саҥатыгар Бадьылай Мүөттү биһээ кэлэр. Ол гынан ол доруобуйа алдьархай туһалаах мүөт, куһаҕана диэн аны ыарыыларга бэйэлэригэр ыраах кыстыктара ыарахан эбит. Подрядка астыһыл үөлээммин өйдөөтүм. Бадьылай Мүөттүн сэрэниэххэ наада эбит или оттон технологиятын өссө сайыннаран пакетнай пчеловодствоҕа арааһа булан ситэ үлэлиир кыахтаах курдук өйдөөн эрэбин. Тон өстө даҕаны үөрэтэ иһийдэбин. Конкретно маннык до конца рекомендация берер кыаҕым суох. А так үлэлэр оннук хайысхалаах баралларын наадалаах диэн өйдөөн эрэбин. Быйыл, конечно, бу бэйэ нэһилиэккэ буолбатах случай буолла. Халан уута улаханнык кэлэн дьоннор бары эмсэҕэлээтилэр ону тэҥэттэн бэйэм дьон сиэринэн эмиэ эмсэҕэлээтэхпит дии ырыаларым улахан аҥаарын тым быыһаатым сүүрбэ үтүө утуйан бууга барда Оттон баһын устата эмиэ бастаан эбии гынар сыал-сорук турар. Идэбинэн инженер-механикпын, ол гынан баран пенсияҕа дааххан баран дырыгык көрдөн сылдьыбытым, ол сылдьаммын Татарстантан курс, пчеловодство курсу аһаллар диэни көрөн бараммын истэн, бегущая строка телевизорга истэн бараммын, онно баран биир күннээх лекцияны истибитим. Ол кэнниттэн миэхэ өһөптөөх диэр, быһыылаах диэн санааттаҕына, ону кытары устарга санаммытым уонна маайыга кэлэн лекция аахпыттарыгар үс күннээн лекцияларын уонна практическа занятие ыыппыттарыгар ыйдаммын уонна өссө самое привлекательное диэн аҕалан биэрэбит барытын көрдөрөбүт практикатыгар диэннэр ымсыырданнар ыстан киирэн барбытым онтон ата сыл аайы бэйэм практикабынан сайдан сайдан баччаа тиийэн кэллэҕим дии Оччоҕуна наар Хатырыкка бу дойдугутугар онтон хаҕылаатаххытчы. Основной база оттон бу турар биһи кочевой пасека дэнэбит то идэрге сибэкки хана үүммүттэн батыһа ыһыйдабыт бэс иигэр олор билигин халаан ута мэһэйдээбэтээбитэ буоллар Хонууга баран уже турбут буолуохтаахытын маай бүтэһин диэкине сүүбэриттэн игин уже таххан турааччы этин. Онтон от ыйын саҥатыгар, бэс ыйын бүтэһигэр мыраан анныгар баран Иван чайга көһөрөбүн. Онтон күһүнүн эмиэ ходоҕо туттура кэлэбин. Иван чай хагдырыйбытын кэнниттэн иннигинэн кочевой пасека дэнэбит.